Ba Nana Dodo Kwaku Fa no deɛ onim deɛ yɛma Ghana. IMF no a ɔde ɛkɔ no ɔnkɔgu yɛn anim ase. Deɛ yɛkɔgye sɛn Kwabena? Three billion. Three billion sɛn?
Dollars. Number one first person ɔyɛ sikani a ɔyɛ Ghana ha wɔgye Charles Ampofo. Kwabena ne net yɛ one point four six billion dollars. Kwabena second person yɛ Ernesto Terracone wɔno no net worth yɛ one point three billion dollars. Sam E. Jonah, Sam Jonah, a obiara nim sɛ gyama Ghana ɔno na ɛyɛ sikani paa no one point two

Na kyerɛ sɛ three point one billion no a na ɔso wɔ hɔ a na ɔde kɔtɔ Chelsea no, ɛnsesa koraa bɛka akyire. Enti saa asikafo a ɛwɔ Ghana ha yi, enti sɛ yɛka wɔn bom as a team na periphery no a wɔrewiawia, ɛɛ cantonment nsase a wɔrewiawia, Korle Bu, yɛgyae ma asikafoɔ no sɛ wo deɛ fa Korle Bu mfeɛ du fa yɛ adwuma na te wo ka na sɛ fa saa sika no fa bɔ yɛn bosea a, ɛnyɛ yie. Mepɛ John Dramani Mahama deɛ. Ayaresa nom aborɔ ne korɔno nti na wantumi ammu man no na ɔde dwane de kɔɔ IMF because na ɔnim sɛdeɛ yɛsi de bu man.
Sɛbe ɛyɛ kwasia kasa sɛ ɔte asɛ na sika bebrebe.
Ba Nana Ado Dankwa Akufo Ado deɛ ɔnim deɛ yɛma Ghana ɔnim deɛ yɛma Ghana ɛna ɔnim deɛ yɛma NPP. Amafra a ɔde ɛkɔ no, ɔnkɔgu yɛn anim ase. Because John Dramani Mahama deɛ, ɛyɛ nsanom aborɔ ne korɔno nti ɛna wantumi amu man no ɛna ɔde dwane de kɔ wɔ IMF because na ɔnim sɛdeɛ yɛsi de bu man. Banyana no deɛ, yɛhwɛ free education, planting for food and job, one district one factory, amanfoɔ a NAPCO, amanfoɔ a yɛfoɔ wɔn nnwuma nyinaa no ɛkyerɛ sɛ na NAPCO wɔ nim dada. Eti mo kama ko wɔ to mo yam. Adeɛ ma fura hɔ kɔ no, ayɛ adeɛ a ɛbɛboa Ghana yie. Ɛberɛ a asɛm no, sɛ wɔsi afiri mu a, na n'ano a ɔbɛyi yi afiri mu no, ɔbɛhunu kwan nso so a ɔbɛsan ayi afiri mu. Ɛnti, ma obiara no ɛyɛ no hyehye no, sɛ yɛnwe ne aba no deɛ, IBCfoɔ pɛ o, wɔn mpɛ o, me kyɛ ma wontumi. Mɛfoɔ nso wɔn anom de dɔmahama na aba. Ɛnti dɔmahama nso deɛ, yɛnim.

Mame ma wo nsikafoɔ no ɔmo net worth yɛ yɛ akɔgye sɛn kwabena. Three billion. Three billion sɛn.
Dollars. Yoo number one first person ɔyɛ sikani a ɔyɛ Ghana ha wɔgye Charles Ampofo kwabena ne net ɛyɛ one point four six billion dollars mm-hmm. anaa meboa yeah. yoo kwabena second person ɛyɛ Ernesto Terracon mm-hmm. wɔn no net worth ɛyɛ one point three billion dollars mm-hmm. Ernesto wokɔ ɛyɛ sam ɛɛ. Eh, Sam E. Jonah, Sam Jonah, a obiara nim sɛ gyama Ghana ɔno na ɛyɛ sikani paa no, ne network yɛ one point two billion dollars. Kwame na third person pɛ no no, wokɔ fourth person a, Edmond, wɔno network yɛ nine million dollars. Wokeka no mmiɛnsa si ani, wo deɛ ma memaa four pɛ. Angel. Four pɛ, Ibrahim Mahama twenty five no koraa wɔnim. Four pɛ, mede maa four no koraa no a, wokeka si ani a, ɛnnuru three billion no a yɛrekɔsrɛ no. Ɛboro, ɛboro, ɛboro, ɛboro koraa. Ɛmmoro three billion no a yɛrekɔhwɛ no.

three point one wɔde kɔtɔ Chelsea eti sɛ kyɛnma wuntumi wɔ saa sika no bi a yɛkɔgye dɛ wɔ IMF kwamina mhm. eti saa sikafo a wɔ Ghana ha yi eti si yɛka wɔn bom e, as a team na periphery na wɔn wiawia ɛɛ e, cantonment nsaase wɔn wiawia kɔlɛbu yɛgya mɛ sikafo nsa wo deɛ fa kɔlɛbu mfie du fa yɛ adwuma na te wo ka na sɛ fa sika no fa bɔ ɛbo se a ɛnyɛ yie.

biribiara na agyapadeɛ biara yɛde asi awoa yɛ gold oburoni deɛ mm. both side yɛde kɔgye ɛ eh, low ɛ eh, ɛ eh, manganese yɛwɔ bi po mm. timba mm. kyɛ sisi a deɛ ghanafoɔ ase deɛ ayɛ no deɛ ɛbi sɛ galamsey yɛ so wɔn gya mi yɛ tuo ɔman no yɛ gu no dada eti deɛ aka no yɛ nnompe galamsey no wɔn gya mi yɛ ntu na wɔn aku yɛn dada eti nsuo ne mfudeɛ no wɔn de bɛhyɛ yɛn na ewi akyire wɔn twa wɔn ho kyekyɛ ma wɔn ho no. Ka bɛyɛ a wɔn nya me yɛn nyinaa yɛ yɛ ngu no prɛko. Kwabena wo nya Ghana a wo bɛ tena ha yɛ ɔdɛ. Ah ah fufuo nti aha yɛ me dɛ fufuo nti. Mm. Wo bɛ di wo fufuo saa. Bɛ di fufuo saa. Ɛkɔm kura wo ma wo bɛ di wo fufuo saa mboa. Bɛ di fufuo saa. Mm. Ahom ti o. Aborɔ nyɛ se president ei. Sɛdeɛ yɛnim wɔ. Sɛdeɛ na yɛnim wɔ. Reshuffle reshuffle a nkurɔfoɔ frɛ sɛ ebinom abɔn. Yeah. Ebinom nyɛ ade. Ebi koraa gyam ministry no hɔ.

He doesn't need to be banned. Ɔno ankasa na ɔsɛ ɔtwe ne ho fi saa nsɛm so. Hwɛ me ɔfɔre ata by this time. Ɛnka akonnwa no a yɛfrɛ no ɛyɛ finance ministry no. Ka me fi hɔ dadaada. Ka me fi hɔ because hwɛ nana amanfoɔ koraa ɛfrɛ. Minister information sɛ president has confidence in that man. Ah ah but they, they will say that. Serious confidence in that that, that failed finance minister. Nana, it's not about the president's confidence in him. ɛyɛ ɛyɛ about nsɛm a ɔno ankasa aka a akɔ aba a bɛkyekyere no sɛ woyɛ finance minister na wotumi advice o president sɛ mmɛ yɛn nkɔ imf na imf de yɛn nkɔ bi da na president no ka no public sɛ yɛn nkɔ imf da na vice ka na vice soso ka sɛ yɛn nkɔ imf da na afei wotu hɔ anɔpa na wate sɛ president afa telephone afrɛ imf foɔ sɛ yɛɛba Na adɛn ne dɛn dɛn na ɛbɛhia? Na wasan frɛ wankasa finance minister. Na wafrɛ na wafrɛ finance minister sɛ finance minister fa telephone frɛ IMF foɔ kakyɛm sɛ yɛ ba. Onyi wo man. President no onyi wo man as a minister. Wankasa na wayi ho ama po na edi kan. Enti gyae. Wahu sɛ wasan.
Kasa president. Wahu sɛ wonya adeɛ. Me me me me me sɛ IMF.
Menkɔ. But sɛ wo na wo so wo na. NPP NPP party a ɛda hɔ saa na ɛnɛ nipa bi redi agorɔ saa no hwɛ ɛɛ wohwɛ mogya Kwabena Agyapong ɔmo papa mogya a ɔmo de yɛ NPP UP no ɛde party de bɛduru baabi Jay Kufuor mo Agyekum Kufuor ama apa aba mo ayɛ party no abɛduru nnɛ Kwame Dɔnkɔfɔ Dwoɔ nom Appiah Minka nom Bikae ɛɛ ɛɛ deɛ wontumi yɛ no. ɛne nnipa bi yɛ Ghana ha no, wɔn tumi ka asɛm fa John Dramani Mahama ho basaa na yɛnya sɛbi sɛbi sɛbi nyansani bi antu wɔn fo na ka sɛbi sɛbi oo me papa me yɛ santini ɛyɛ me fɛ sɛ ma kyɛngyi me papa me papa yɛ kuapem ni me maame na ɛyɛ asante abɔne no kora ɛnyɛ asante papa ɛyɛ ahafo ba John Mahama ho dɔ nti ne dɔ a me dɔ ne nti me yɛ sɛ me mpɛ asante na me yɛ sɛ me firi bɔlɛ bambɔe ɛnyɛ fɛ sɛ obi sɛbi obi yɛ tani na kanya ne kora ne yɛn ka sɛbi Sremni ba te sɛ wo ntumi yabɛwo wɔ ha wo ba pam kɔdɔɔ lake bosontwe ne ɛno ah mante mante oh, ose ose wo ntumi yɛ dɛn tie me tie me tie me tie me asɛm na ɔkan no ɛyɛ asɛm tantan sɛ mo bɔ ɛnyɛ kan ne yɛn ka sɛ yɛatena kumase ama santehene sunsum ekuta asante sɛ yɛte sikadwa so obi a sɛbi ɔmfiri kurom abɛtu yɛ galam sɛ ɛnyɛ sika kɔtena tv so sɛ wɔ gold se santehene ɛnyɛ ɔno na ayɛ o nananom hemfoɔ te asantebam ne ghana ha na ayɛ na ka wontumi ne sɛe no hwan sɛ Otumi de gold bɛkyerɛ tiri so wɔ gold se santen na nananom hemfo ahwɛ dinn na wontumi abɛto abɛyi gold akyerɛ, wadi mo atɛm na ɔkɔ. Ɛnyɛ hwee, tie! Saa a wontumi yɛ na otumfoɔ kogu nsa wɔ adum, nsu ase, awukudɛɛ ne akwaside bi a santen no kogu nsa. Wontumi de demonstration kɔboɔ sa ɛbɔ kɔboɔ ko santen no sɛ wɔn yɛ demonstration atia santen wɔn ma no nkogu nsa. Wontumi o. Wasoa ne man akɔbɔ no fɛ yi ase. NPP ne Nana Akufo-Addo ne Kusi boafo mogya ayɛ nyansabua kwa, aka nsɛm afa John Mahama ho sɛ Yi levy, aborɔ nyɛ. Ɛɛ, nnipa bebree wɔ NPP mu a sɛ wokɔ Yi, ɛyi, wokɔ IMF a na kyerɛ sɛ woyɛ bɔdamfoɔ, woyɛ gyimifoɔ. Ɛnnɛ, Nana Akufo-Addo a wɔde ɔman sika afa sɛ wɔaborɔni de no akɔdware ɔsoro, akɔgye sɛ wɔaborɔni wɔ soro. Wonte pɛ ka. Ei, Abia!

nti nsɛm no bi hɔ noma nasɛ wofrɛ no poma kakra a ɛa na ɛyɛ to asantema yɛ wabɛka ɛkuokuo agu abɛtu gold ɛtumi gyina sɛ dɔn maama akɔgye besia de akɔwe nsa a yɛnura ne sɛ na amene ɛdeɛ kora deɛ titwa ndc no a yɛnim no ndc foɔ a motete ɔ kane na menwɔn ne ndc yɛsɛ ndc foɔ yɛ tutu asɛm ɛti deɛ wontumi nam a wɔyɛ yɛ a wɔde dɔn maama anim yɛ fam yi ah masa du bi sɛ meme kaa sɛ nanado sɛbi sɛbi ɔ mpp ni baabi tiamokyɛ ka sɛ sɛbi dɔn maama yɛ kɔte bɔtɔ Mekɔ kaa sɛ Nana Addo so enubɔne mesim sɛ sɛ meso me kaa bie ɛno kora kwasi plat na kaa yɛ sɛ ɔda sɔre anɔpa a na ewusie na menim ɛna mekɔ kaa bie ɔmo de ɛnkɔpo bɛgu me nan ne me nsa from Kumasi de me to pick up to na apɔnkye kora ɔkɔtɔ no maayan kaa yɛ ne to pick up to ɛde ama muo ne ɛte ho no wokɔtɔ apɔnkye wɔ maayan kaa yɛ de ne to pick up to mo de ɛnkɔ gu me nan ne me nsa de me to pick up to Kumasi to Accra Johnson de me Johnson de me kora mo sɛ mo ma me nyonsɔ Yɛte kuro mu a ama apa aba Kufuor di president asɛm foforɔ tumi fa Kosua kɔkyerɛ sɛ gye bɔ dua Kufuor gyaa no ma no kɔɔe Yɛte adwɔn ma ama obi de car bɔ president Kufuor ɔyɛ ɔpɛ bia junction ɔgyaa no ma no kɔɔe Yɛte a president Mahama te akonwa so bɔdam ne twi tuo so ɔkɔku dɔn Mahama asɔɔ dɛm NPP foɔ yɛ ase wabɔ dam yɛnyaa no Nea mo deɛ moayɛ mo ho nyansaboa akwa mo akɔ ka asɛm sɛ monkɔ IMF na mo akɔ a wote ɔbɛdi dɔn Mahama kan sɛ wɔde wɔkɔgye sika no de kɔwee nsa Ɛdeɛ paa NPP no nti sɛbi sɛbi. Ɛnnɛ mprempren nyansafo nni mu bio anaa? Ah, ɛna nnipa te sɛ wo ntumi tumi gyina abɔnten ka asɛm fa ne ho di. Wopɛ ama m'ano ntia Nana Addo sɛ esiei? Nana Addo abɛn, deɛ ɔnim ara ne sɛ wowɔ asɔɔdɛm a na wabɛkye wo, wo ne ɔyere dwale na wabɛkye wo, wo biri wo do, wobɔ wo radio na nka bi ma no a na wabɛdum no. Enti deɛ yɛkɔ yi, Nana Addo wie ne na mmabuo no mfeɛ mmienu a, enti wontumi firi sɛ ne transmission no a wɔsɔ no, ɔbɛtumi ayɛ adwuma wɔ Ghana ha? Is, ɛntumi nyɛ adwuma da. Mema no ate aseɛ sɛ nsɛm na ɔgyina so ka no, ɛberɛ bi bɛba a power no akyɛngye awie o. Wontumi radio mmea ma pia sɛdeɛ mɛsi mpampaa kɔdum radio no. Ei! Ei!
Me nua, Adɛn? baabi adu no wokɔ Wayɛ dum sɛda bɛn? sɛ sɛn? Yɛte kura mu a wokɔ Agya Akyemata, yɛfrɛ akoa bi Ato Linsi. Ɔnsɛ te sɛ mo. Ɔnkasa. Ibrahim Mahama, ɔnsɛ sɛ mo. Akoa bi a sɛ yɛfrɛ no Kof, Dɔkta Kofi Aban, Otumfoɔ de kɔtɔkɔ koraa ma no. Kofi Aban wɔ Lazan, ɔwɔ sika. Ɔtɔ Lexus car, ɔtɔ car papa. Ɔwɔ private jet. Kofi Aban mo o. Ɔyɛ yɛfrɛ akoa bi Kwaku Bedi Ako. Sika papa, sika bɔɔte, keke sapɔn ba bi, yɛfrɛ no Kwasi Sapɔn. Nsikafoɔ wɔ kurom ha, akoa bi mfiri bunu, yɛfrɛ no Franco Pa. Fish a ɛwɔ Afrika ha nyinaa a yɛwe nyinaa, ɔna ɛtra. Wontumi nnya sika da bɛn, wɔabɛkan nananom kɔɔku agu. Mitiwei Milo koraa wontumi ntumi nya Milo nnom wɔ Asanteman. Wɔatu gold, wɔatu gam sɛ asɛe yɛn nsase. Wɔde gold akɔtra gold so na wɔaka akyerɛ Asantefoɔ sɛ, wɔ sika sesanten no mu antumi anyɛ no hwee. Enti sɛ John Dramani Mahama aban ba a, wontumi radio ne TV nyinaa, wobɛdum ne nyinaa, anyɛ saa? Bia. Abia. Eh mese wode wankasa aka mfeɛ mmienu wontumi radio me ma piase no mu na mɛdum no na radio te sɛ asantemɛ na mpp tama ne na tumi bɛn saa na abɛnya de ɛde adum ɛyɛ ne radio a wagya ho license a NCA ɛde ama no tumi bɛn saa na abɛnya ɛde adum saa station radio gold ɛbaeɛ na ɛno yɛ abaeɛ radio gold na na akufo ado adum no wɔsi atuatua n'aso na na ado nko ara na ɔde takra nu n'aso ma ɔte radio ɛkasa ma NDC prime minister fa kan agye board member mmiɛnsa da so wɔsan to hɔ host program Obi kaa sɛ, na anwona, anwona hene, ɔhene kɛseɛ, Kwame, Kwame Sefakaa yɛ anwonani. Woyɛ ho hwee a, wontumi nyɛ Asanteni da. Kwame, woyɛ anwona no nka yɛ ho. Tie. Watumi aba, Nana Addo aba wo kurom, watumi ka kyerɛ wo sɛ mmoa sɛ ne ɛhia, ne wabɔ ɛlɛ nya nyɛ. Nana Addo se, ɛne anwona hene na nkɔyɛ n'adeɛ, na Kwame Sefakaa sere. Ah, sɛbi kani ba bɛtumi atra konso akyi ama president didi ne hene anim atutu fam sei? Wagye board te so. Enti Peace FM, ɛntuatua Ghanafoɔ aso. Kwamse fa ka ma peace fm fie ɔde ɔpra pra kora yɛn PP ni ɔmo tuatua yɛ so Nana Addo antua wɔ so wotumi atu wo adum radio ɔwɔ Ghana ha ɛfɛfɛ NDC nyina ɛti Nana Addo ɔwɔ aso a ɛte asɛm si gyɛɛ kofoɔ ama apa aba wɛma wɔ gyina prane wobɛnya ɛna yɛte Ghana Kwame Kwame ɛdi atie Debi wutie wutie wutie wutie Addo Safoa Ghana ha Mahama minister se minya one million dollar media politics dɔ Mahama esuro pressure ne yɛ yi no Addo Safoa kɔ tra bro kye kɔ seven months Adwensafo a so ho ɔfɛ sɛ Nana Yaa ne ababaawa a ɔtue na ɔgyina TikTok no ɔsa kyerɛ na ɔsɛ ayi akɔnnɔ. Yɛne a yɛntumi nhyɛ yɛn bɛrima so koraa yɛkɔn san dɔ adwensafo a ɔgye akatua, nkora a wɔhwɛ wɔn so nnya aduan nni, ɛnɛ kɔhwɛ TV so, nkora a free school feeding, adwensafo a ministry yɛde nsuo na ɛfra mo ma nkwadaa. Enti Dwamama minister paa na akɔtena aburokyire na ɔte TikTok na ɔsa ɛbu no pa sei. Adwensafo a so ani mma yi ɛte yerɛyerɛyerɛw. Enti wobisa Mahama minister a kɛnsɛm bɛn na mobɛka? Yɛte kurom a, Mustafa Hamid se John Mahama akyɛ Land Cruiser ama ahemfo. Nana Addo bɛɛ, ɔkyɛ Lexus. Ɛnnɛ sɔfo ne sɔfo biara a ɔwɔ Ghana ne ɔhene biara, wobɛhu sɛ ɔyusu Lexus biara, ɛfaa firi Nana Addo hɔ. Okay.
Ɛti deɛ mama metumi sɛ. Abia, ɛno ne sɛ yɛntumi nkyerɛ, obi kita ne kaa na abɛka sɛ ɔmampanyin ɛna atɔ ama no deɛ, ɛno yɛntumi nkyerɛ ne adeɛ. Wowɔ ɛyɛ document bi anaa biribi a ɛkyerɛ sɛ ampa Nana Addo ho wɔ mu ne adeɛ deɛ a, wode ba a, na yɛtumi ɛde akyerɛ wiase afa no nyinaa. Abia ɛda ase na no apia sɛ dɛm sɛ ɔse John Dramani Mahama ba a ah. ɔno ɔbɛ dundun radio station. Oni saa tumi no.
Oni saa power no ɔnyɛ NCA o. Oh, eh, nyame anim no korɛ. Yeah, I can understand his frustration. It's a bit annoying. Sɛ ɔbɛtie sɛ eh, obi politics nti na yakɔ IMF na ɔbɛka kyerɛ ɔma mpanyin a wayɛ Ghana nyinaa ma mpanyin da sɛ wɔde nsika no so wɔde boro. I mean, eh, eh, honestly. ɛ ɛ ɛ ɛ sɛbe ɛyɛ nkwasia kasa sɛ ɔte ase na sika bebrebe no nti nsa bɛn korɔ ɛna John Mahama de bɛtumi anom na wɔde aboro wɔ kurom ha you know that kind of talk is just political talk rubbish a ɛno yɛmfa nyɛ asɛm nana nana asɛm a wokɛi wa ho ma menka o oh, kɔnti eh, message na ho sisi a na woyi fie ɔ mesɛ fatoɔ eh, fatoɔ sisi a ma me na mebɛka asɛm bi eh, yɛma neɛ yɛwura kyɛma wontumi ɛkaeɛ no

For saying sɛ president ɛne sɛɛwa broni akɔda wɔ plane mu me ma ɛhu obi nna mu deɛ obi ɛnuwa nti ɛno nso yɛ sɛnfo but the truth of the matter is we are in crisis and we were in crisis then yeah.
both parties have taken us to IMF for reasons a wɔn de maa yɛn sɛ ɛna ɛɛ economy ɛdeɛ bɛn deɛ bɛn na nne party a wɔte so ɔkyerɛ sɛ IMF no deɛ ɛyɛ boso ɛnyɛ papa. ɔman a wɔyare ɛna ɛkɔ IMF ɛna yɛkyerɛ yɛadwen ho sɛ at the moment yi even IMF na yɛkɔ no a mo se nka yɛnkɔ yɛde e-levy bɛ sɔɔbe no ɛnɛ e-levy no a yɛntumi anya a ama yɛkɔ IMF no e-levy no finance minister so ɔnyi mfiri hɔ mm. nti yɛkɔ ayɛ a na yɛbae okay um, yɛmfa si a ne yɛnkɔ yɛ anim na let me say it on record sɛ yɛwura chairman wontumi yɛafrɛ no baako arenge asi wamfa Yɛafrɛ no mmienu, aring esi, wamfa, na yɛafrɛ no mmiɛnsa, ɛno aring yɛ ensi, ɛna ɛyɛ yɛ kaateɛ because ɔbɛfa a, ebia we are hoping woyɛ obi a wobɛn no, ɛɛ ebi ebi a ohun a, mm, ebi ohun a ɔbɛfrɛ back, ɔfrɛ back nso a, yɛde no bɛto so. Ɛna obi nso feel sɛ yeah, yeah, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Confidence for TV. Your tagline goes here.